Барыгызга да сәлам. Хәерле көннәр, хәерле төннәр. Без бүген Far Cry 1-ны үтүебезне дәвам итәбез. Бу безнең соңгы өлеш, вулкан дип атала. Татарчасы Янартау була. Татарчасы миңа хәтта күбрәк тә ошый. Һәм без теге сериядә, хәтерләсәгез, монда килеп җиттек, көчкә-көчкә. Мин анда инде бик күп уйнаган идем, шуңа шунда туктарга булдым. Аңынчы без шарт аттык мутаген фабрикасы, атом бомбасы куеп. Шунда безгә имештер йокты үзебезгә дә мутаген, һәм без яшелләнә башладык. Шуңа күрә без монда Криерның янар таудагы лабораторияларына килеп, анардан берничә тамчы вакцина сорарга килдек. Ул аны безгә бирерме, юкмы? Ләкин мин шикләнәм. Ул аны былай гына, былай гына сугышмыйча гына бирмәс. Ул бик кыйбатлы әйбердер, шуңа әйдәгез, шундук карап чыгыйк, нәрсәләр бар безнең монда. Менә бу снайперка коралының файдасы булмасы белем, чөнки монда ябык локацияләр монда. Әллә кайларга атып булмый. Шуңа менә монда тагын бер берничә корал тезеп куйган булсалар, бик яхшы булыр иде дә. Юк, моңа алып булмый. Безнең иң яхшы корал әлегә хәтле менә бу иде. Киттек. Көтебезгә маҗаралы эзләргә. Монда безнең голограммалар ниндидер? Тешкәйләрнеке. Тешкәйләрнеке. Ты ничего там не видишь? Так, без... Без инде кешеләр. О! Так, безгә... Воу, безнең монда гранатометчы. Болай булмас малайлар. Гранатометчы безне хәзер җыештыра. Аның каравы без беләбез монда нәрсә көтергә икән. Безнең анда гранатометчы тора бу яхшы эш түгел. Безгә шундуганы алырга кирәк, чөнки бөтенчә беренчектә булмый. Бәлки башта шундук алгаракта килергәдер. Үзләренә атып үтерсеннәр өчен. О, малайлар. Менә шулайрак.

Нольда. Шулайрак булсын әле. Безнең калды. Болай э, гранатометчы. Так, безне имештер күрмиләр. Бу хакмы юкмы, әллә инде без җиңдекме? Була алмас. Карагыз алар монда ничәү бит, ә? Бетте бугай, безне беркем дә күрми. Безнең каядыр монда гранатометчы да тора. Менә ул. Кабахәт. Сиңа. Нинди кызык әйберләр бар безнең монда? Безнең монда голограммадан кола. Менә бу камыр батыр мисалга. Менә бу камыр батыр кулына гранатомет тоташтырылган. Бу безнең гади сикергәк. Бу безнең гади сикергәк. Алар монда бик күп әйдәгез броняларын җыеп чыгыйк. Алда да безнең нәрсә киткән кем белгән. Шуңа комачауламас. Жәл калканнарын алып булмый. Башы калкан аша чыккан. Ярар. Безнең патроннар яңадан максимумда. Гомер белән броня да максимум диеп була. Әзе генә какшаганнар. Ашык. Хәл тусын әле, хәл. Монда да тагын сугышасы булса.

Кискен дорфа. Ох, уны кара нәрсә кылана. Безгә граната аттылар анда. Так. Нәрсә эшләргә? Әле ярый болары теге ни түгел. Тегеләре кебек калканнар белән гранатометчы да юк бугай. Аның каравы безгә менә граната атучылар бик күп. Без ничә тапкыр үтербез микән моны? Так, качтырганы гранаты.

Әйе, безгә аның белән хәр эш итәргә кирәк. Нәрсә дә булса эшләргә кирәк аның белән. Сатлык жан белән безгә сүл кирәк, чөнки без яшелләнә барабыз хаман. Безнең миебез әкрен генә чери. Мыскылга әйләнә башлый. Кая барырга безгә? Без монда булдык бит инде. Без монда Крюгер белән әзрәк. Менә ул ята монда. Карап алсак була. Эх, Крюгер. Тиле үз-үзенә кадаган мутаген. Монда безнең ишекләр ябык. Ярар, димәк, без анда каядыр лифтта идек. Димәк, безгә эскә менәсе булган. Кая иде ул? Менә монда иде Менә, ачыла икән. Булды. Эскә. Эскә, эскә. Безнең болай патроннар җитәрлек инде дә. Ләкин гранаталар булса, мин баш тартмас идем. Кешеләр юк. А. Менә бит. Менә бит монда күпме корал, күпме әйбер. Әйдә, тутыр. Бүтәнесе дә максимум. О. Булды бу, рәхәтләндек. Алты граната безнең. Нәрсәләр бар? Бар, бар, бар. О! Те, кораллар. Бу кирәк булыр микән инде безгә? Әйдәгез алайса снайперка кирәк булыр микән? Бәлки кирәк булыр да. Без әле булга батабыз. Бер нәрсәне дә булгап атмыйбыз, менә шулай үтеп карыйбыз, әйдә. Менә бу корал бик яхшы безнең. Үзе пулеметны алыштыра. Уен саклану да әйбәт. Так. Ах, әнә менә. Менә бу димәк, Теге... Ой. Теге вулкан җайланмасы индеме? Безгә кем атасын мин аңламыйм. Безгә шуны күп башланды. Димәк, әзерләнеп чыгасы икән, яки чыгасы да таясы бер урында гына торасы түгел, монда авыр шундук башлана, монда безнең тегендә пулемет бар иде, ләкин бәлки пулемет белән эшләп карарбыз, ә? Болай булмый. Бу безгә бик булышмады. Әйдәгез. Атабыз моны. Һәм алабыз. Без исә пулемет алдык. Әйе, без пулемет алдык. Аңа патроннар булырга тиеш монда кайдадыр. Менә, менә, менә, менә, менә, менә. Чөнки камыр батырлар белән булмый берничек тә бүтәнчә. Без моны кире кордык, без әзер. Моның белән әзме күпме йөгереп була. Киттек. Хомыр батырларны җыештырырга. Мин уйлыйм, шыгырбыз да менә шунда утырырбыз дип, безне беркем дә күрмәсеннәр. Менә ул моннан килә. Безнекегеннән дә аталар безгә. Так. Так. Юк. Безнең килә инде монда Камыр батыр. Кайсыдыр яктан, теге яктан килеп булмый бугай. Безгә монда бик каты аталар. Без моны үтә алмабыз бугай тагын. Килешмичә булмый.

Без яздыра башладык. Без монда 3 ме 4 ме камыр батырны алдык. Шул пулемет белән утырып, менә шулай итеп башына атып. Иң беренче без алдык менә мондагы сикергәкләрне, чөнки алар чынлап та бик зур проблема тудыра иделәр. Бик зур. Без аларны алдык. Менә моның белән. Була иде алабаларны снайперка белән дә, ләкин аның белән монда матәшеп ятып булмады, чөнки монда гел камыр батырлар килеп торды. Берне генә моннан аласың да, шундук монда камыр батырлар килә. Һәм монда безнең әлеге чагыштырмача тыныч. Без янар тауның нәк уртасында, нәк кратерында аның. Монда ярыйсы гына куркыныч. Иң мөһиме төшеп китмәскә. Безнең гомеребез дә әкрен генә кими. Игътибар итсәгез, никтер менә бу якын килгәнгәдер инде. Менә бу нәрсә килергә алар шартлап торалар. Үзләренең утларын атып. Шундыйрак урын. Э, безгә нәрсә эшләргә соң? Дойлны үтергә һәм аларга нәрсә кәйләр? Тавышлар ишетәм. Тавышлар. Бик куркыныч. Алар менә моннан киләләр, әй. Әйдәгез әле кире корыйк. Берсе әзер, ләкин анда икенчесе бар. Алар икәү генә димме бүтәннәр. Тик. Кире корыйк әле, кире кор. Ә, безнең бетте патроннар. Безнең монда 40. Без аңламыйм. Ник безнең шулай гына калды? Менә мисалга мин бусын бөтенләй тотмадым. Безнең бер генә патрон да калмаган. Бик сәер. Бу нәрсә? Аны менә монда без кирәкле әйбер. Без нәрсәнедер ачтык. Без нәрсәнедер ачтык. Монда безнең бер кая да кереп булмый, бер каян да менә моннан чыгып була. Безгә эскәдер инде, әйме? Тегендә без бара алмыйбыз. Монда без бара алмыйбыз. Безнең монда менә бу лифт бар бугай менә монда. Әйе. Тик, идер тавышлар килә монда бик куркыныч кына. Дигез әле кереп туайык шунда. Калтырата куркыта. Чынлап та. Мондый җирләр куркыта. Чөнки монда тагын берничә дошман булуы җитә һәм мин монда сузылып ятам. Дойл, Дойл, Дойл, Дойл, син кайда? Сиңа ничек барып җитәргә? Дөге мин, ә, менә моннан була икән. Менеп. Шулайрак уен сакланылды. Яхшы. Барабыз, барабыз тизрәк, тизрәк. Менә шундадыр инде безгә монда безгә бер генә юл. Юк. Килеп чыкмадым. Нәрсә дигән сүз бу? Әллә мондамы? Бик буталчык. Монда безнең менә юл юк. Димәк, безгә тегендә. Яки алга. Яки монда. Яки алга. Кем белгән. Юк, монда бар булмый, чөнки анда да шундый капкалар. Менә монда гына инде безнең бер юл. Әкрен генә, әкрен генә. Так. Ты видел? Ты видел? Монда безнең тагын дошман бар. Башлана инде. Шундук шартлатам алайса. Шундук шартлатам менә мондагы яулык бочкалар йөрмәсеннәр. Бугайлап. Безнең Әллә булды инде. Безнең 15 патрон монда. Тәп әзең мында патроннар да. Граната! Сезгә дә граната? Сезгә дә граната? Так. Дөрес әйтәсең, әзерәк. Баран әйбер. Үземдә тавыш килә.

Так. Сез бу коточкыч проектны үзегез белән алып китәсезме? Джек Уэлли дөресен әйтәм, башыгызга мутаген типкәндер. Ә, уен безнең шуның белән тәмам. Тик аңлавым буенча бу папка эчендә бит инде барлык әһәмиятле мәгълүмат яткан. Э, химик элементларның исемләре, аларның эшләнеше, ничек кулланырга, вирусны ничек һәм кайда үстерергә. Һәм инде тагын шуның ише шайтан башлары. Мондый нәрсәне яңар, янартауда калдыра кирәк иде. Лава ашамлык итеп. Минем фикерем буенча. Алай дисең, менә бу ниндидер ишерәгә дә ошаган Far Cry 1-не ясаучылар безгә ниндидер ишерә калдырганнар кебек. Проект исән калды, димәк, дәвамы булачак. Кызык. Кызык, ләкин дәвамы аның юк, аның дәвамы булмады. Уен башында әйтмәдем, хәзер булса да кыскача әйтеп китим инде.

Соңрак бу уен Xbox һәм WII дер инде шундый уен тартмаларына да күчә. Far Cry Instincts һәм Vengeance дигәннәре дә чыга аларның. Шулай итеп, кыскасы бу уен шин бум була бу. Уен өлкәсендә шартлау ниндидер. Моны аңлатып була һәм әйтеп китәсе килә нигә икәнен. Шулай итеп, күчик нәтиҗәләргә. Беренчесе инде ул, әлбәттә, графика. Бик матур һәм искитмәле ясалган. 2004 ел кешеләр. Әле хәзер дә мин аңа исем китеп утырам. Кайбер әйберләр шундый искиткеч ясалган аның хәзер дә әле ул. Шулай бик матур күренә. Сезгә э, ютубта бәлки күренмидер дә, ләкин ютубка йөкләгәнче видеоның сыйфаты күпкә яхшырак була. Шуңа да кайбер кызыклы нәрсәләрне әле күреп була. Мисалга менә кояш яктысы яфраклар арасыннан узганда ул шулай үзенчәлекле ничектер уйнаклый. Аның ниндидер исеме бар, ләкин мин аны белмим. Уен өлкәсендә аның исеме бар. Аннары соң үләннәр җилдән селкенә, үлән генә түгел, бөтенләй пальмалар да, төрле үсемлекләр. Әле аларга атсаң, үлән кисәкләре тапалып оча, ә агачлар бөтенләй бөгелә. Ату дигәннән атканда ут чыга һәм ул ут тирә-якны яктырта. Әйе, әйе, күрмәгән булсагыз, яхшырак карарга киңәш итәм. Аны күрергә тиешсез. Шулай ук аткач, диваргамы, җиргәме, үләнгәме, кайда да кан чәчри, ансы инде күргәнсездер, бик эффектлы күренә ул. Миңа ансы бик тә ошады. Шартлаулардан соң җирдә чокырлар кала, менә шунысы бик гаҗәпләндерде. Ә менә инде минуслардан нәрсә әйтә алам? Ясалу ераклыгы яки русча әйтсәк, дальность прорисовки. Шунысы бер зур минус, чөнки еш кына менә шундый вакытлар булгалады. Син кешене бинокль белән күрәсең, ә коралны тоткач ул юкка чыга. Ул чыннан да юкка чыга, ул күренми. Ләкин аңа атасың икән һәм тидерәсең икән, аның каны чәчри. Шул хәл э, ерактагы локацияләр белән дә тулы аерым локацияләр. Агачлар, биналар, машиналар, барсы алар юкка чыгалар, ерактагылары. Һәм бөтенләй җир буяу белән ясалган кебек була. Бу чынлап та уен гаебе, чөнки мин башка кешеләрнең летсплейларын караган идем. Э, Far Cry беренче буенча аларда да нәкъ шул ук хәл. Ярар, хәр, күчик тавышка. Мин уенга Уннан җиде бал куер идем тавыш өчен. Нәрсә ошады? Бик ошады. Коралларның ату тавышлары, албасты тавышлары. Алар чыннан да бик шәп ясалганнар, яхшы иттереп. Аннары соң иң ошаганы машинада скорость күчерү шундый дык иттереп керә ул. Йөк машиналарындагы кебек. Э, отлау тавышлары да бар. Әйе. Менә алар бик тә булышалар, чынлап та. Кемдер үләндә кыштыр-кыштыр килгәне шундук ишетелә. Граната төшкән тавышлар да ишетелә, ракета очкан тавышлар да ансы бик шатландырды. Ләкин менә атлау тавышы ничектер э, бер төрлерәк, монотонрак диергә була. Чынга ашап бетмәгән. Менә аларны төрлерәк ясаса, ут булыр иде минемчә. Аннарысын кызган тимер тавышы. Хәтерләсәгез, э, вертолет шукынып төшкәч, кызган калдыгыннан төтен белән э, кызган шундый кызу тимер тавышы килеп тора иде. Менә шундый вак-төяккә игътибарлык бик шатландыра, ләкин төп тавышка, ә э, дөресрәге, тавышландыруга игътибар җитеп бетмәгән. Чын дөресен әйтәм, тавышландыру миңа бер дә ошамады. Мин хәзер оригинал тавышландыру турында сөйлим бөтенләй. Ниндидер менә шынлык җитеп бетми. Уенда булган атмосферага туры килми торган ниндидер интонацияләр, сүзләр, әйтеп бетермәүләр, кешенең авызы селкенә, тавыш юк һәм киресенчә. Һәм бу оригиналда барысы да. Урысларныкы турында әйтеп тә торасы юк инде. Бер көндә бер җөмләсен, икенче көндә икенчесен һәм кәеф төрле булганда язылган кебек. Һәм бөтенләй өч дубляж актеры гына кулланылган ахры. Кайберәүләр монда әйтерләр инде, син үзеңсең, ничек тавышландырасың, син үзеңне ишеттеңме соң дип. Ләкин кешеләр, мин профессионал түгел, мин студияда яздырмыйм, мин моның белән аклана алам. Ә уенны ясаучылар, алар барысы да аңлавымча профессионаллар, алар моны студиядә яздырганнар, шуңа алар аклана алмыйлар минем кебек. Менә шул ук 2004 нче елгы GTA San Andreas-ны алыйк әйме. Анда катсценалар күпкә күбрәк һәм шул ук вакытта тавышландыру сыйфаты бермә-бер яхшырак. Нәрсәне аңлата бу? Крайтактагы абзыйлар тавышландыруга тиешле дәрәҗәдә игътибар бирмәгәннәр. Менә нәрсәне аңлата. Башка әйбер белән башлары каткан булган күрәсең. Аннары соң көй турында. Көй миңа бик тә ошады. Чынлап та көйләр шундый бик яхшы сайланып алынганнар. Менә хәзер дә монда безнең көй уйный. Бик сыйфатлы минемчә. Бик колакка җайлы ятышлы менә шулай ди. Аннары соң Хәрбер уенда шулай була. Җитди экшен башлангач, кыскасы, җитди көй уйный башлый. Бу бик тә булыша, чөнки син хәзер беләсең, монда башлана синең монда. Чын шутер башлана, чын экшен, атыш, үтереш, шартлау һәм башкасы. Көйгә бернинди Бәйләнерлек әйбер дә тапмадым. Шәхсән мин. Бу менә шундый кыска гына нәтиҗә булды инде. Шулай итеп, төп нәтиҗәләргә күчик тә тәмамларбыз. Мә, кайбер язуларны күреп була. Far Cry 1 бары тик албасыларга чаклы гына яхшы, аннары соң уйнауның бер кызыгы да рәхәте калмый дигән. Ничек шулай булсын инде, җәмәгать? Әйе, алар куркыныч, әйе, алар күп вакытта аска тырталар, ләкин бу уенның урыс әйтмешли менә изюминкасы да шунарда бит. Син колакчыннарны, наушник, киясең, тавышын үзеңә җайлы итеп көйлисең һәм утрау анда бункерлар яки берәр нинди фәнни үзәк буенча сәяхәткә чыгасың, әйме? Аннарсы инде башлана, башлана инде, туктатып булмый. Син измәләрен изәсең, синекен изәләр күп очракта, кыскасы, башың аягың белән бу уенга керәсең дә китәсең. Һәм аннары соң бер кызыклы әйбер ачыкланды. Мин гел иң җиңелендә уйныйм дип сезгә алдаладым дим инде. Ләкин юк, беләсме ул авырында торган икән. Әйе. Иң авыры түгел, ләкин биштән өченчесе. Менә ник мин бер җирдә ун тапкыр үлгәнмен. Бу барысын да аңлата. Бу гына түгел инде, уенның искиткеч глюклары да, әйе, алар анда муеннан. Муен ничектер шикелешрәк чыккан. Бу хаклык. Шулай да бу уен миңа бик ошады. Минем андый уеннарым һәм гомумән уйнаган уеннарым бик сирәк, бармак белән санарлык дисәм дә була. Киләчәктә Алла теләсә мин бу уенга әле тагын кайтачакмын һәм нервларымны кытыклаттырачакмын. Әйе. Тәки бу уенны үттем. Тәҗрибә буларак кына башлаган идем. Кереп киттем. Летсплейлар ясау бер дә җайлы эш түгел икән ул. Бер юлы сөйләү һәм ату бик, бик тә катлаулы нәрсә. Сөйләргә дә кирәклеге еш кына онтыла. Һәм шулай итеп барлык бөтен төп нәтиҗәне дә, кыска нәтиҗәләрне дә шунда тәмамлыйм. Ә инде Төп проектыбыз турында әйтсәк, безнең тәҗрибәдә күптәннән видеолар булганы юк. Мин аны онытмыйм, мин аны гел хәтерлим. Ләкин хәзерге вакытта мин зур проект өстендә эшлим, ә ул чыннан да бик зур, берничә айлык. Ләкин шулай да берничә видео чыгарга әле тырышачакмын. Шулай итеп, шунда тәмамлыйм. Барыгызга да зур рәхмәт караганыгыз өчен, карап бетергәнегез өчен, кем карап бетерде. Һәм инде әлбәттә киләсе очрашуларга чаклы. Әйе, әйе, мин бу проектымны әле япмыйм. Монда әле видеолар булачак.